Ae ɛnɛ ɛnɛ mɛntumi ama adwuma. Ae ae ae. Ah me ne me wife kɔ baabi nti no. Ae ae ae. Nti ɔkyena deɛ. Mate ɛna ɔkyena ebi hyia ntɛm. Why? Ah okay. Yo, I mean come. Bye bye. Baby. Ayi na nam no kasa no Frank. Oh, okay. Aye. No bi sam sa den na mama adwuma na mesem no kɔ ba bi nti na de me ntimi ma adwuma. Eh, do fan chew. Oh, ba je ju otira otira me ba. Because adwuma no di akira wunya time kra mfa ma wife. So what you say? Na be ma so do no ba ti o so utimi nya time kakra de bo ba no ne no ma no ma bi o so what you say? Yeah, someone. Ah, um, sweetheart, um, nkɔmɔ bi na mpɛ sɛ mene wodi kakra. Saa. Mm. Oh, kasa na de. Wɔn sɛ yɛha na mo no sɛ aha so. Ɛnam sɛ ha nso ayɛ new site. Mm. Me nko ara wokɔ adwuma me nko ara na mehyɛ fie. Meka sɛ mepra sɛ mɛfiri the other side akɔ akɔdu ha sei na mabrɛ. Nti nka me suggest sɛ nka wode the other side no. Mm. Wo sɛ wo ne da That apartment no yɛ. Kaa de bɛma obi ama no awɛnte sɛdeɛ ɛbɛyɛ nka ɔno no bɛtumi aboaboa pra ne ɛyɛ fɛ ne sɛ adodo akyire hɔ nom wei ne nkakra nkakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso me ho ɛbɛha me kakra. Sika mede tu w'anim na wapɛ obi. Okay, ɛyɛ very good idea because me deɛ nti ana dada nyina me mpɛ sɛ mede saa part no bɛma rent ne sɛ me pɛ sɛ wonya wo peace of mind. Ɔn sɛ obi wɔ hɔ bɛtena fie a ɔha dwen ɔ disturb ɔbɛha wo yere ɔbɛteetee wo yere ɛna the way na me si dɔ makoma da wo so no sɛ obi kasa tia wo anaa obi yɛ adeɛ ma no ha wo a ɛkwan a mede nipa no bɛfa so ahwɛ na akɔ wie me in prison. That's the reason why mempɛ sɛ nipa biara bɛba around. Yɛne yɛ tena ha ne yɛwo ne yɛwo yɛ mma ne yɛne yɛne yɛ mma atena ne yɛho sɛ yɛyɛ family house ne yɛte. Nti waka ne saa nso yɛ nokorɛ because last time na wo nko awo pra sɛ ɛtɔ da koraa mepra bi ma wo brɛ mhm. too much efie ha so compound ne so nti wonim agent no wɔ so nana kegyesi mm. yeah mene bɛto nana kegyesi anim na wapɛ obi ama ɛna wabɛ rent why oh ade oh bɛyɛ ɔpɛ bi ama mm. ɔne wɔn mɛ ni agye bi kɔ mɛ bere dodo me ada a yɛwa na meka kyerɛ wo sɛ ade a wopɛ no wiase ade a wopɛ no abrabɔ bia mɛ mɛyɛ ama wo ade a ɛbɛma wo ani agye na mɛyɛ o ɛnyɛ deɛ ɛbɛma mɛ ani agye mɛ deɛ mɛ mɛ deɛ ani gye yɛ dɛ baasa wo ani gye a mɛ nso mɛ ani agye. o ni deɛ nsɛn ni ame gu so a o sira o. ɛsɛ ɔka kyerɛ. ɔtí mi pa o ntia. yɛɛ. Sɛ nam ɔbaa pa nso taa wɔkyerɛ a nyame nso hyira na wadi no kora ma no wɔwie no adwane no Mekɛde sɛ bɛkasa mekɛde sɛ bɛkasa okay

Eh, wɔsi yɛ ɛnu ɛyɛ a na wɔn frɛ na aka kyerɛ no nti. Bɛpa atwa mi yɛ nipa papa o. O oh, obi nka sɛ nipa o oh, obi nka sɛ bɔn otu anaasɛ nipa bɔn ne ba deɛ teɛ ne sɛ me wife ahohoɔ bi firi aburokyire ba ha nti wɔn ba a wɔn ɛbɛda hɔ nti nka after that sɛ wɔn wɔn bɛdi bɛyɛ two months or four months. wɔn nyɛ nkɔ wɔn nyɛ nkɔ yi. ɛnna nka wo de maame nfa sika ne ma wɔn ba na wɔn kɔ ba. ɔ dabi sika deɛ nye problem. ɛda ne ma pa ma brɛ sista. ɛnyɛ sɛ bi a yɛmfa mma ɔmo kɔ ɔmo nya nkɔɔ ɔmo nya nkɔɔ bi a ne agye wo sika na ɛno nso aba abɛyɛ asɛm foforɔ agent ne sɛ dan da ha o ɛdan no deɛ ebi da sɛdeɛ mo wife ka no wonte me wife nkyerɛ mu kyerɛ deɛ bibra yɛa na yɛ dan a ɛda hɔ o ba nyame yɛ adom akyi no akyi ɔmo ba sɛ yɛgye wo sika sia ne ɛde ma ɔmo nso bɛda he

Na adi na obi aba afi deɛ ɔsɛ kyinkyin atwan nipa no nsa nfa ma no bio. Honey, na wopɔ obi de dan ma no, wei na adi dan ma no. Ɔde wayɛ dɛ. Ɔsese adwuma na ɔde nam. Adwuma sese. Ɔbɛ sɛ ɔbɛgye ne ɔbɛgye ofiri mi nsam nyɛ saa. Oh, come on, na mem no mmienu de obi bɛtumi agye. Masa, bɛrima bi a wayɛ a, ɛwɔ ɔba a ɔpɛ no waware no. Me ba wa, mehuu mmaa akɛsefoɔ bebree nam sɛ wo na mepɛ na mabɛfa wo. Nti saa adwene ani fotiri kɔ. Waboa no wo. Yɛyɛyɛyɛ. Waboa no yɛ gyegye abɔ ɔde gye namba. Saa adwene ɔde nam a ɛmmoa no nti na wɔkɔ no. Wɔn sɛ ɔka yɛ mate ase. Ɛdan kwa menyɛ mfama rent. Stop crying, stop crying, don't cry. Mm. Stop crying. I love you, okay?